Цыфӕнды чызджы куы бафӕрсай дӕ зӕрдӕмӕ, цавӕр лӕппу фӕцӕудзӕн, зӕгъгӕ, уӕд бирӕ цавӕрдӕр миниуджытӕ ранымайдзӕн. Бӕрзонд, хӕрзконд, аевгуырыконд Дима, уӕздан, арф зонындзинӕдтимӕ ӕмӕ йӕ къухы исты ӕнтыстдзинӕдтӕ куыд ӕфта, афтӕ. Чызджыты бамбарӕн ис. Ахӕм лӕппу бирӕты зӕрдӕмӕ фӕцӕуид. Уыимӕ ма ирон куы уа, уӕд уӕлдайдӕр. Ныр мӕм чидӕртӕ кӕсынц ӕмӕ хъуыды кӕнынц, ай цытӕ дзуры, ахӕм лӕппутӕ нӕй. Мӕ бон уӕндонӕй зӕгъын у, ис. Ӕмӕ абон у не студийы уазӕг. Специалисттӕ йӕ хонынц кафӕг Отелло. Сценӕйыл та каф кӕны, фӕлӕ йӕ алы змӕлдӕй аивады рӕсугъддзинад чи вдисы, ахӕм артист. Йӕ ном ын базыдтой Уӕрӕсейы ӕмӕ фӕсарӕйнаг бӕстӕты аивадуарзджытӕ. Разӕгъгӕйы йын ӕз дӕр йӕ ном хъуыстон, дардмӕ дӕр-иу ӕй федтон, фӕлӕ зонгӕ не стӕм. Уымӕ гӕсгӕ абон ӕхсызгонӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсын Суанты Валеримӕ. Мӕ зӕрдӕ дарын ӕргом ныхасыл ӕмӕ кӕй ницы басусӕг кӕндзӕн, ууыл. Мӕ уазӕг ӕрбацыди. Валера! Алы боныгас нӕм цу, мидӕмӕ рахиз дӕ хорзӕхӕй. Рахиз къахӕй. О, куыд ӕмбал афтӕ. Тынг ӕхсызгон мын у. Ӕрбад дӕ хорзӕхӕй. Куыд бахӕццӕ дӕ? Мӕ къах дӕр никуы скъуырдтон. Йой, цы хорз у, ӕнцонтӕй не ссардтай. О, кӕй фӕнды ссарыны, кӕд фӕндӕр ссардзӕн. хызтӕ мӕ зӕрдӕмӕ. Ӕркӕд фӕндӕгты кой кӕнын райдыдтам, уӕд дӕуӕн фӕндӕгтӕ ӕнӕзонгӕ не сты, нӕ? Алагир, Дзӕуджыхъӕу, Мӕскуы, фӕсарӕнтӕ. Дзуархъӕу дарддӕр суадаг. Ома Алагирӕй горӕтмӕ цы хъӕутӕ ис, уыдон дӕр. О, фӕлӕ кӕмфӕнды куы уай, уӕддӕр дӕ зӕрдӕйы ныхсызгондӕр кӕм вӕййы? Дӕ зӕрдӕ кӕдӕм фехсай? Ну, ӕдзухдӕр хӕдзармӕ фехсайын. Арӕхвӕ йын фӕсарӕнты дӕр, Мӕскуымӕ дӕр атӕхын, Петырбухмӕ дӕр. Фӕлӕ кӕмфӕндӕр кувӕйнӕт дӕр мӕ зӕрдӕ фехсайы Ирыстонмӕ, мӕ уыдон афтӕ рӕсугъд ныхӕстӕ не сты. Мын фадат дӕр бирӕ уыди кусын фӕсарӕнты дӕр. Мӕ фарстам байстай. Европӕйы Амырыччы дӕр мын дзырдтой, хуыдтой мӕ кусынмӕ. Фӕлӕ мӕ афтӕ зӕгъгӕ, мӕ дзаумӕттӕ сӕмбырд кӕнон мӕ ацон фӕсарӕнтӕм кусынмӕ мӕ бон не сси. Мӕнӕн ам тынг ӕхсызгонӕй кусын. Куыст ис бирӕ. Аивады мӕхимӕ бон раргом кӕнын у цы фадат мынимӕ. Цардӕй дӕн бузныг. уый тынг ӕхсызгон у. Уымӕн ӕмӕ сусӕггаг дӕр нӕу, де мкусджытӕй, ома аивады къабазы чи кусы, уыдонӕй бирӕтӕ ацӕуынц фӕсарӕнтӕм, нӕ? Мы цы раззагӕй бамбарӕн дӕр ис. Хызгӕ царды фӕдыл. Алкӕмӕн дӕр йӕ уавӕртӕ алыхуызон сты, ӕмӕ цард фенын та ӕмӕ царды хуыздӕр ӕнкъарӕнтӕ бавзарын алкӕй дӕр фӕнды. Йе рдӕ кой куы кӕнӕм, уӕд та мӕм кӕддӕриддӕр цымыдисаг касти, куыд рауад афтӕ, ӕмӕ хуымӕтӕг ӕллӕппираг лӕппуйы ном айхъуыст бирӕ бӕстӕтыл. Ӕнхъӕл уыдтӕ уымӕн искуы ӕмӕ ахӕм хъуыстгонды суыдзынӕ? Ну, мӕ бон афтӕ зӕгъын нӕу мӕ хъуыстгонд дӕн. Цыдӕр аивады чи кусы, уыцы адӕммӕ зонынц. Аивадуарджытӕ дӕр дӕ зонынц. Ну, тынг ӕхсызгон мын у, кӕд афтӕ зӕгъыс. Фӕлӕ ӕнхъӕл никуы уыдтӕн. Ну, ер мын мӕ мад куыд фӕзӕгъа, уыди дам-дам гыццылӕй дӕр уыцы курдиат, афтӕ мӕхицӕй куыд зӕгъон, уыдис мӕм, зӕгъгӕ. Фӕлӕ адӕм дзурынц уыдис. Мӕ ӕнхъӕлмӕ Кафджыты къордмӕ та куыд ӕрбафтыдтӕ? Горӕтӕй къамис ӕрцыди, уӕд ахуыр кодтон музыкальный скъолайы. Алагиры. О, Алагиры. Мӕмӕ уым федтой мӕ мӕм цыдӕр дӕсныдзинӕдтӕ федтой. Дӕ курдиат дын рабӕрӕг кодтой? Мӕ курдиат мын рабӕрӕг кодтой, мӕ загътой, махӕн дам ӕй радтут, зӕгъгӕ. Мемӕ город ахуыр кӕнын байдтон ортӕ училище искусств, ос училищей. Мӕм хореографи каст фӕдӕн. Дарддӕр афтӕ цардмӕ ахуыдтай фӕдыл. Ӕмӕ Аллагиры ӕвӕццӕгӕн ирон кӕфтыты къордмӕ цыдтӕ? Нӕ цыдтӕн. Наа? Наа. Уӕдӕ цавӕр къордмӕ бацыдтӕ? Уым кафгӕ дӕр рӕстӕгӕй нӕ кодтон. Ахӕм дзы уыди цыдӕр концерттӕ, там пародитӕ кодтам ног азмӕ. Мӕ ном федтой. Мӕм загътой, ис там дӕм ахӕм курдиатмӕ, дам, махмӕ зӕгъгӕ рацу. Афтӕмӕй бахаудтӕн. Ӕндӕр ӕнхъӕл нӕ уыдтӕн мӕ кафдзынӕн, зӕгъгӕ, мӕ царды ӕнгом баст уыдзӕни хореографимӕ, ууыл нӕ хъуыды кодтон. Фӕлӕ афтӕ зӕгъыс, ӕмӕ музыкалон скъоламӕ цыдтӕн, зӕгъгӕ, уырдӕм та цавӕр кълӕстӕм цыдтӕ? Цӕуыл ахуыр кодтай? Струнный отделенийы ахуыр кодтон, уым дӕр кастӕй фӕдӕн. Ома, зӕгъӕн ис ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, кафӕг куы нӕ суыдаис, уӕд дӕ музыкант рауадаид? Нӕ, нӕ мӕ рауадаид. Теры мӕхимӕ афтӕ лӕмбынӕг куы рыхъусын, уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ мӕ нӕ рауадаид музыкант дӕр. Фӕлӕ мӕ мады тынг фӕндыди, цӕмӕй аивадимӕ иу гыццыл баст уон. Цыфӕнды хуызы дӕр, нӕ? О, цыфӕнды хуызы. Ӕмӕ уый тыххӕй мӕ радта музыкалон скъоламӕ. Ма училищӕ ахур кодтон, уӕддӕр нӕмӕ фӕндыди нӕмӕ фӕндис ӕмӕ йӕ каст фӕуын. Фӕндыди, ахуыр ӕвзӕр нӕ кодтон скъолаймӕ ма уый фӕдыл фӕндыдис ӕмӕ юридикон факультет ахуыр кӕнон ӕмӕ ахӕм тырнындзинад мӕм уыди. Уымӕ нырма азтӕ бирӕ нӕ рацыд, йе рзӕггӕд нын фадат ис ӕмӕ ма дӕ кӕд фӕнды, уӕд сахуыр кӕнис юридикон факультетыл, раздӕр дӕ куыд фӕндыд, афтӕ. Ма дзы кӕд пайда нӕ кӕндзӕн, уӕд мӕ цӕмӕ хъӕуы? Йе рзӕгъгӕ ӕмӕ куысты мидӕг бахъуыди, уӕд. Уӕд райсис уыцы ӕртӕ азы ӕмӕ уыцы дӕсныйад дӕр райсин. Куыд дӕм кӕсы, дӕ цард-цӕрӕнбонты аивадимӕ баст уыдзынӕ, ӕви ралӕудзӕн ахӕм рӕстӕг ӕмӕ дӕ ӕндӕр дӕсныйад райсын дӕр бафӕнддзӕн? Кӕд мӕн мӕнӕ юридикон дӕсныйӕдты кой скодта, уый тыххӕй фӕрсын. Ӕз мӕ цард сбастон аивадимӕ, ӕмӕ кӕронмӕ дӕр афтӕ ахӕсдзынӕн. О, Дӕ зӕрдӕйыл нӕ сифдзынӕ? Дӕ зӕрдыгыл нӕ кӕнын. Царды мидӕг слӕудтӕ не раивадыл, мӕ кӕд мын Хуыцау хъарутӕ радта, ӕмӕ уӕд дарддӕр дӕр ацӕудзӕн уыцы фӕндагыл. Дӕ цӕстытӕ куыд рттивынц, уымӕ гӕсгӕ бӕрӕг у, Зӕрдӕ кӕй уарзыс дӕ дӕсныйад, уый ӕнувыдыл кӕй дӕ ӕмӕ ницӕуыл ӕй баивдзынӕ, куыд мӕм кӕсы, афтӕ. Ӕз мӕхи нымайын амондджын адӕймагыл, уый тыххӕй мӕ дӕ уарзон фӕндагыл куы слӕууай ӕмӕ дын ӕхцайы фӕрӕзтӕ дӕр куы хӕсса, уд ӕнцойдӕр дын куы хӕсса ӕмӕ адӕмы уарзт уыимӕ гӕсгӕ царды мидӕг арӕх нӕ вӕййы уый фӕдыл дӕн амондджын. Ӕргом куы зӕгъон, уӕд. Ёсы хорзӕх дын бирӕ азты сӕфт ма уӕд. Бузныг. Йӕ кӕд де сфӕлдыстады кой кӕнын райдыдтам, уӕд режиссер, хореограф ӕмӕ авторон спектакльтӕ чи вӕры, ахӕм адӕймаг. Ӕмӕ ӕдзухдӕр дӕ спектакльты вӕййы хъуыды. Иттӕг раст. Куыдӕй сӕ равзарыс? Цӕмӕ гӕсгӕ? Ер, зӕгъӕм, исты дӕ фӕнды зӕгъын адӕмӕн, уӕд мӕнӕн ахӕм фадатимӕ мӕ трибунӕмӕ цӕуын нӕ хъӕуы, мӕ адӕмӕн исты дзурын. Ер, мӕ аивады фӕрцы ӕз раргом кӕндзынӕн цыфӕнды хъуыды дӕр. Ӕмӕ ма йӕ зӕгъӕм, ма адӕмӕн исты зӕгъын куы фӕнда, науӕд исты арф хъуыды сын сӕ сӕры сӕвӕрын, зӕгъгӕ, уӕд сывӕрдзынӕн спектакль, мӕ уыцы спектаклы фӕрцы уыцы хъуыды сӕ удмӕ бацӕудзӕн. Ома, зӕгъӕн ис, иучидӕр куыд загъта специалисттӕй, ома, кафтӕй ӕмӕ аивадӕй ис адӕймаджы хъомыл кӕнын ӕмӕ ахуыр кӕнын. Ды дӕр уыцы куыст кӕныс? Ӕз дӕр ӕз дӕр уыцы куыст кӕнын. Ӕмӕ йӕ культурӕйы колледжы сӕвӕрдтай дыууӕ спектаклы, кӕд нӕрӕдзийӕ. Дыууӕ кафты. Дыууӕ кафты. Уыдис ма дын ӕндӕртӕ дӕр. Ныр хӕрзӕрӕджы уыди портрет Дориана Грея. Хӕстӕгдӕр рӕстӕгмӕ та ма дӕм цавӕр фӕндтӕ ис, цавӕр бӕллицтӕ? Мӕ зӕрдийы сӕвӕрын спектакль

чингуытӕй мӕм мӕ зӕрдӕйы иу сывӕрын. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй уыцы уацмыстӕ дӕхӕдӕг дӕр уарзыс. О. Ӕмӕ дӕм йӕ рыхъусын ӕмӕ ды дӕр та афтӕ уайыс, ӕмӕ цыфӕнды чиныг кӕсай, исты информаци исай, хъуыдыджын адӕймаг дӕ. бакӕсдзынӕ, фӕлӕ дзы арф мидис куы нӕ уа, арф хъуыды, уӕд ӕй дӕ зӕрдӕмӕ хӕстӕг нӕ айсдзынӕ. Мӕ бон афтӕ зӕгъын нӕу, мӕ философ дын, науӕд мӕм зӕр куырыхон зонди. Фӕлӕ цард куыд ӕнкъарын, мӕ мӕ йӕ уылӕнтыл куыд хӕссы, уымӕ гӕсгӕ Куыдӕй уынын уыцы хъуыдыйы автор гом кӕнын? Ӕмӕ йӕ зӕгъгӕ, афтӕ иунӕгӕй аззадтӕ. Ну, цыфӕнды уавӕры, изӕрыгон, иунӕгӕй хӕдзары кӕнӕ фистӕгӕй цы фӕцӕуыс, уӕд фылдӕр цӕуылты фӕхъуыды кӕныс? Алы хатт дӕр Зӕгъон-ма, ӕдзухдӕр аивадыл фӕхъуыды кӕнын уый дӕр раст нӕ уыдзӕн, фӕлӕ мӕ фылдӕр рӕстӕг мын ахсодта аивад. Йӕ рӕстӕгмӕ мын республикӕйы мидӕги тынг бирӕ куыст. Фадӕттӕ дӕр мын и, ӕвӕрынмӕ дӕр нӕ хъыгдарӕг дӕ нӕй. Ӕхцайы фӕрӕзтӕй мӕм кӕсынц. Кӕсынц, о, Правительствӕйы байдаймӕ министрадӕй фӕу, иууылдӕр мӕм сӕ хъус дарынц. Йе рмӕ зӕгъгӕ, йе рмӕ зӕгъгӕ исты ххуыс хъӕуы, уӕд мӕм ӕдзухдӕр сӕ хъус фӕдарынц ӕмӕ кӕдфӕндӕр мӕм, кӕдфӕндӕр мӕм феххуыс кӕнынц. Уый ӕхсызгон у. Фӕлӕ дӕ дӕ хъуыдыты тыххӕй цӕй-тыххӕй афарстон, уырдыггӕ бамбарын кӕндзынӕн. Дӕ интервьютӕй иуы уыдис ахӕм хъӕлдзӕггонд фарстатӕ, фӕлӕ мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдысты. Мадам лӕвӕрдтой фарста, зӕгъгӕ, аргъауы куыд ис, афтӕмӕй сызгъӕрин кӕсаг дӕ къухы бафтыд, зӕгъгӕ, уӕд ӕртӕ бӕллицы цытӕ зӕгъис? Ӕмӕ ды ранымадтай, зӕгъгӕ, бинонтӕ, хорз куыст ӕмӕ сывӕллӕттӕ. Сӕ радмӕ гӕсгӕ дӕр сӕ афтӕ сӕвӕрдтай бинонтӕ, куыст, сывӕллӕттӕ. Уырдыгӕй та ӕз кодтон хатдзӕгтӕ ӕмӕ дын фыццаг бынаты ис уӕддӕр бинонтӕ. О. Бинонтӕ уарзаг дӕ? О, бинонтӕ уарзын сты. Уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ нӕлгоймаг хъӕддых йӕ къӕхтыл не слӕудзӕн удмӕ, цалынмӕ йын уа бинонтӕ ӕмӕ арф уидӕгтӕ цалынмӕ ауадза, уӕдмӕ хъӕддыхӕй къӕхтыл никуы лӕудзӕн. Мӕнӕ программӕ афтӕ хины, цы сусӕг кӕныс, зӕгъгӕ. Йе ркӕд сусӕг нӕ уӕд, ма нын дӕ бинонты кой дӕр ракӕ. Чи сты, куыд сты, цал стут? Ис мын дыууӕ фырты, азты мӕ ӕхсӕз аздзыд. Мад мӕ фыдӕй дӕр цух нӕ дӕн, кӕстӕр ӕфсымӕр дӕр мын и. Дӕхи амондджыныл нымайыс, ӕвӕццӕгӕн, нӕ? О, Ӕмӕ дӕм куыд кӕсы, растдӕр зӕгъгӕй та, куыд дӕ фӕнды, цӕмӕй дӕ фырттӕ дӕ фӕдыл ацӕуой аивады фӕндагыл? Ер, кӕд мӕ фырты бафӕнда, зӕгъӕм, зӕхкъахӕгӕй, науӕд сантехникӕй, уӕддӕр ын нӕ зӕгъдзынӕн. Цыфӕнды, цыфӕнды дӕсниад куы равзара, уӕддӕр ын ӕххуыс кӕндзынӕн мӕ Иосы фӕндагыл Ӕрвитдзынӕн мӕ ӕнцондӕр кӕндзынӕн. Ӕнцондӕр не цард кӕндзынӕн ау. Иры афтӕ зӕгъыс, ӕххуыс кӕндзынӕн. Уый, ӕвӕццӕгӕн, ӕппӕт ныййарджыты миниуӕг уыны, сӕ цотӕн, сӕ кӕстӕртӕн ӕххуыс кӕнын. Уый афтӕ зӕгъыс, ӕмӕ фыд кӕй дӕ, уый тыххӕй? Ӕви дӕхӕдӕг дӕр царды, ӕвӕццӕгӕн, цавӕрдӕр зындзинӕдтимӕ ӕмбӕлыдтӕ ӕмӕ, куыд зын у сӕ аиуварс кӕнын, уый зонгӕйӕ дӕ кӕстӕртӕн уӕлдай ӕххуыс кӕндзынӕ? Ермы мӕ мад фӕзӕгъы, фӕтухӕнтӕ кодтай, зӕгъгӕ, Мӕскуыйы фӕцардтӕ иунӕгӕй. Мӕнӕн ахӕм зындзинӕдтӕ ӕз никуы баййӕфтон. Зӕгъӕм, мӕнӕ тынг стыхст дӕн, зӕгъгӕ, цӕмӕйдӕр хъизӕмар кодтон. Ахӕм никуы уыди. Цыдӕриддӕр зындзинӕдтӕ мын уыди, уыдоны сӕрты мӕ бон кӕдфӕндӕр уыди ахизын ӕмӕ цы хӕстӕ мыл ӕвӕрд уыди, уыдонмӕ гӕсгӕ сыххӕст кодтон мӕ сӕр бӕрзонд хӕсгӕй, афтӕмӕй. Тыхджын адӕймаг дӕ? Кӕддӕм кӕсы? Раздӕр мӕм касти нӕ дӕн зӕгъгӕ. Фӕлӕ цард цӕуы, ӕмӕ Мӕнмӕ гӕсгӕ мыл ӕр... Цы уавӕр цалхкрат ула уӕлӕрвтӕй уӕддӕр мын ницы акӕндзӕн. Цардмӕ скодта тынг хъӕддых фӕразон фӕразон Ер зӕгъгӕ... Дӕ бон ныхкъуырд раттын дӕр у, нӕ? Мӕнӕ фӕзӕгъын сӕ ӕрыгон царды, дам, мӕнӕ стресс кӕй фӕхонынц уырыссагау. Зӕрдӕхӕлдӕй сходам, нӕ? О, зӕрдӕ... Бирӕ зӕрдӕхӕлдтӕ, дам, дзы царды мидӕг. Фӕлӕ мӕхи нымайын хъӕддых адӕймагыл. Мӕнӕ мӕ бинонтӕ дзӕбӕх фӕндын дӕр куысты фӕдыл, афтӕ мӕ зӕрдӕ барисса науӕд. Ома, ӕнкъард ӕмӕ ӕрхӕндӕгзӕрдӕйы уацары никуы бахауыс? Ну, уый у се ппӕты аивады чи кусы, уыдоны миниуӕг мӕнӕ ӕрхӕндӕг уацары чи бахауы, у аивады чи кусы, уыдоны миниуӕг. Уыдоны миниуӕг у. Фӕлӕ раст зӕгъгӕйӕ, мӕнӕ зӕгъгӕ ӕвӕрын спектакль науӕд исты кафтмӕ вӕййы мӕ хъуыды нӕ фӕцӕуы. Мӕ уӕддӕр никуы стыхсын. Мӕнӕн цыфӕнды куыст куы раттын, зӕгъӕм, мӕнӕ олимпийский хъӕзтӕ, зӕгъгӕ, байгом кӕнын хъӕуы, уӕддӕр нӕ нӕ фӕзӕгъын. Мӕ ныфс цӕмӕфӕнды ӕрхӕссын. Стӕй мӕм афтӕ кӕсы, ӕмӕ дын цымыдисагдӕр уыдзӕн. Ӕмӕ ӕз мӕйӕй дӕр скӕндзынӕн, мыгтра куыд рауайд. Раздӕр мӕм уыйбӕрц ныфс нӕ уыди. Мӕ ныфс нӕ хастон мӕнӕ Цӕмӕй зӕгъгӕ, мӕнӕ гыццыл кафт дӕр сӕвӕрон, уымӕ дӕр-иу мӕ ныфс нӕ хастон. Фӕлӕ мын мӕ мастер Мӕскуыйы иу хатт афтӕ загъта. Цыфӕнды куыстдӕр, дам, дын куы дӕттой, мӕ дам, кӕд цыфӕнды зын кӕса, уӕддӕр, дам, иуыл сразы у. И фӕстӕ, дам, ыл фӕсмон кӕндзынӕ, кӕй ыл не сразы дӕн. Уыцы ныхасы фӕстӕ мӕ зӕрдӕмӕ бадардтон, ӕмӕ мын цыфӕнды зын куыст куы фӕдӕттынц, уӕддӕр фӕзӕгъын, хъы тыхӕй мӕ бон суыдзӕн, зӕгъгӕ. Ӕмӕ дын уай? Нырма уал у. Уайны? Ома, дӕхӕдӕг дӕхицӕн хатдзӕгтӕ куы фӕкӕныс, уӕд рауай. Мӕ та мӕм ног фарста фӕзынди, уӕд тых кӕцӕй исыс? Тых дын цы дӕтты? Аивад у царды мидӕг цымы диссаг хабӕрттӕй иу. Ӕмӕ аивад у йӕхӕдӕг стыр хъару. Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, кафт куы сӕвӕрын, науӕд спектакль ӕмӕ адӕмы зӕрдӕтӕм арф куы ныххизы ӕмӕ Куы йӕ бамбарынц? О, куы йӕ бамбарынц, мӕ, мӕм нӕ фӕстӕ мӕхицӕн куы фӕдзурынц, цы нкъарӕнтӕ сӕм уыди, зӕгъгӕ, уӕд уый мын радты стыр хъару. Ӕмӕ сын сӕ цӕстӕнгасмӕ куы бакӕсын, мӕн тынг зын у асайын. Ӕз афтӕ адӕймагӕн йӕ цӕстӕм лӕмбынӕг куы ныккӕсын, уӕд ӕй Ӕнӕмӕнг фӕзонын йӕ миддунейы цыимӕ мын сӕ ӕхсызгонӕй мын сӕ дзуры ус хабӕрттӕ ӕви цыдӕр мӕ сусӕг кӕны йӕ ныхӕстӕ. Ӕмӕ дӕ уӕд адӕммӕ тӕрсынц, кӕд сӕ афтӕ комкоммӕ ӕргом уыныс, уӕд? Мӕ дӕуӕнйеддӕмӕ никӕмӕн загътон. А, дӕ сусӕг ныхӕстӕ мын раргом кодтай. Ай-иу ралыг кӕнут. Уый цы хсызгон у? Уый тынг хсызгон у. Ӕмӕ уый дӕ хъыгдаргӕ кӕны ӕви дӕ ныххуыз фӕкӕны, адӕймаджы афтӕ кӕй раргом кӕныс, кӕй йӕ уыныс, уый? Мӕнмӕ гӕсгӕ уыцы миниуӕг хъуамӕ уа алы педагогмӕ, алы режиссермӕ дӕр. Уый тыххӕй мӕ арӕх хъусын хъӕуы адӕмимӕ. Ӕмӕ йӕ куы нӕ мбарай, цы миддунейы дӕ размӕ чи лӕууы, уыцы адӕймаджы, уӕд йемӕ кусын дӕр зын у. Иу ӕвзаг ссарын зын вӕййы. Ӕмӕ Психологи дӕр цыдыстӕм, бирӕ цӕуылдӕрты нӕ ахуыр кодтой. Мӕ уый у ахӕм миниуӕг, ну, хъӕугӕ миниуӕг у. Тӕрсын, мӕ студенттимӕ дӕр кусынмӕ хъуамӕ уыцы миниуӕг ӕвӕрд уа алы педагог. Ӕмӕ дзы ӕвӕццӕгӕн се ппӕт хайджын не сты, куыд мӕм кӕсы, афтӕ. Йе рдӕ цӕмӕйдӕр фӕчинаг уыдтӕн, фӕлӕ цыбырӕй уал дзуапп радтай. фарстай разӕй. Сфӕлдыстадон адӕм уыдон зӕрдӕйы фӕлмӕн сты. Стӕй алцыдӕр афтӕ тынг ӕнкъарынц, сӕ буарӕй нӕ сӕ алы нервӕй дӕр кӕй хонынц, уый. Ӕмӕ зулмӕ дӕр сӕм чи бакӕсы, иу схуыст ныхӕстӕ сын чи скӕна, уый сӕ зӕрдӕмӕ арфӕйсынц, ӕмӕ чи кӕугӕ фӕкӕны, чи йӕхимӕ хъусыныл фӕвӕййы ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Дӕуыл искуы рцыди ахӕм цаутӕ, ӕмӕ дӕ исчи бафхӕрдта, ӕмӕ йой дӕ зӕрдӕмӕ тынг айстай, ӕмӕ йӕ ферох кӕнын дӕ бон нӕу? Афтӕ куы зӕгъон мӕмӕ, зӕгъгӕ, аивады мидӕг мӕн бафхӕрдтой. Цыфӕнды хъуыддаджы дӕр царды аивады. Ну, Йӕ зӕгъгӕ, аив, ну, аивадӕй байдайдзынӕн ма афтӕ зӕгъон, ӕмӕ аивады чидӕр зӕгъ ӕмӕ куысты мидӕгмӕ чидӕр бафхӕрдта, уӕд ӕз стыр кад сын скӕндзӕн. Уый тыххӕй мӕ мӕныл фӕхӕцын тынг зын у. Мӕн исчи куы фелхыскъ кӕна, уӕд ын уӕд мӕмӕ гӕсгӕ йын йӕ къух бахӕрдзӕн. Науимӕ фӕлмӕн зӕрдӕхонынц. О, афтӕ зыныс? О, фӕлӕ мӕмӕ гӕсгӕ мӕм цъаммардзинад дӕр и. Ну, махимӕ... Ӕмӕ мӕмӕ гӕсгӕ аивады ӕнӕ уымӕй дӕр зын уаид. Аивад у аивад хӕстӕй уӕлдай нӕу, афтӕ фӕзӕгъынц. Чи кӕй бахӕра, уый. О, ӕмӕ хъуамӕ кӕдфӕндӕр лӕууай хъӕддых дӕ къӕхтыл ӕмӕ аивады кусӕг аивады чи кусы, уымӕн йӕ хъару йӕ мускулты нӕй, фӕлӕ йӕ сӕры зонды ӕмӕ йӕ дӕсныдзинады. Ӕмӕ куыддӕр фӕцудай, афтӕ Адӕм хатыр нӕ кӕнынц. Ӕрдӕбон афтӕ загътай, ома гыццыл цъаммардӕр дӕн. Адӕммӕ та ӕмӕ мӕмӕ дӕр афтӕ фӕкаст дӕ, цыма фӕлмӕнзӕрдӕ адӕймаг дӕн. Мӕ. Чи нӕ растдӕр у? Мӕн. Ну, рӕстӕгӕй фӕлмӕнзӕрдӕ дӕн. Фӕлӕ мӕхи бафхӕрын дӕр нӕ бауадздзынӕн. Ерӕй нӕ зон раст формулировкӕ у цъаммардзинад науӕд нӕу, фӕлӕ налат. Налат. Мӕхи фӕналат кӕнын куы фӕхъӕуы уӕд. Йе зӕгъгӕ мӕ ӕнаххосӕй исти бафхӕрдта, уӕд уӕдӕй нӕ ныххатыр кӕндзынӕн. Мӕ гӕсгӕ уналадзинадмӕ кӕд афтӕ, уӕд нал адтӕн. Ома нӕ фӕстӕмӕ арвитдзынӕ ӕви йӕ нӕ ферох кӕндзынӕ мӕ дӕхимӕ дардзынӕ? Арӕхдӕр куыд рауайы? Ну, ахӕм цаутӕ мыл никӕмӕ ӕрцыди. Фӕлӕ цы кӕнон, уый кӕндзынӕн ӕргом. Фӕстӕты нӕ, фӕлӕ адӕймагӕн йӕ дыууӕ цӕстмӕ кӕсгӕйӕ, афтӕмӕй. Рдӕбон афтӕ загътай, ома адӕм Искуы куы фӕкъуыхцы уай кӕнӕ куы фӕрӕдийай, уӕд дӕ сӕ быны фӕкӕндзысты. Хъыгагӕн афтӕ у. Хъыгагӕн. Се ппӕт нӕ, фӕлӕ мах се ппӕты кой дӕр нӕ кӕнӕм, фӕлӕ ис ахӕм къорд адӕмы къорд дӕр. Ӕмӕ та ногӕй мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд дӕ иу дзуапп. Айразмӕ дӕр ыл ныхас кодтам. Ныхас рауади ууыл, фарстой дӕ, ома, ир, зӕгъгӕ, зӕхх сӕфтмӕ цӕуы, уыдзӕн ахӕм цау дӕ хъуыдымӕ гӕсгӕ ӕви нӕ? Чи дӕ фарста, уыдонӕй худӕгӕй худӕгӕн фарстой. Фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ ды арфдӕр хъуыды кӕныс ӕмӕ цы дзуапп радтай, уый дӕр та мӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди. Ды загътай, ома, уырсагау апокалипсис хоны, фӕлӕ иронау зӕхх сӕфтмӕ цӕуы. Уӕд цӕй аххосӕй? Дӕхӕдӕг ма йӕ зӕгъ ныр, дӕ дзуапп. Уыцы дзуапп ӕрхъуыды кодтон, мӕнмӕ гӕсгӕ ацы студийы уыди мӕ загътон адӕм, зӕгъын, кӕрӕдзийы бахӕрдзысты. Афтӕ йыл куы ахъуыды кӕнай, уӕд дзы арф мидис ис. Ӕмӕ цард чи нӕ бавзӕрста, йӕ алы фӕзилӕнты маст чи нӕ федта, зындзинӕдтӕ кӕмӕ не рхауд, уый ахӕм ныхӕстӕ нӕ загътаид. Дӕумӕ та куыд кӕсы? Дӕ ныхӕстӕ сты? Ну, йӕ зӕгъӕн, мӕ бон афтӕ зӕгъын нӕу, мӕ цыдӕр стыр зындзинӕдтӕ баййӕфтон, фӕлӕ ӕнӕ уыдонӕй царды мидӕг нӕй. Ӕнӕ маст нӕ вӕййы адӕймаг, нӕ ӕдзух. Ӕмӕ цард Ӕз дӕр Леонардо да Винчийы скульптурӕ нӕ дӕн, ӕмӕ мӕнмӕ дӕр цыдӕр хъӕндзинӕдтӕ и, фӕлӕ алы бон куы райхъал вӕййын, уӕд фӕзӕгъын, мӕхиуыл абон бакусдзӕн, куыд мӕхи фӕхуыздӕр кӕнон, мӕ мидуне куыд срӕсугъд кӕнон, адӕмӕн пайда куыд ӕрбахӕссон. Ӕмӕ алкӕмӕ дӕр алыхуызон фӕрӕзтӕй мӕ Кӕмӕн цӕмӕй йӕ бон у, уыдонӕй пайда кӕны. Йӕ зӕгъӕм, мӕй аивад уымӕй пайда кӕнын адӕмӕн ӕхсызгондзинад хӕссын у мӕ аивады фӕрцы. Ӕмӕ кӕд мӕ бон у мӕ аивады фӕрцы как командир афтӕ аскъӕфын йӕ мидбылхудт, уӕд мӕмӕ гӕсгӕ цыдӕр скодтон хорздзинадӕй. Уый у, фӕлӕ адӕм сӕ кӕрӕдзийы цӕмӕ бахӕрдзысты? Уый рӕстӕг аивта, адӕм аивтой. Не хсӕн ахастдзинад фендӕрхуызон ис. Хъыгагӕн, адӕм систы тынг тызмӕг кӕрӕдзимӕ ӕмӕ кӕрӕдзиуыл нал ауӕрдынц. Персы цард куыд уынын, уымӕ гӕсгӕ я дзурын. Ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ кӕрӕдзи фылдӕр куы уарзӕм, нӕ диныл, нӕ диныл хъӕддых куы хӕцӕм, не гъдӕуттӕм куы кӕсӕм, уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ нӕ цард фӕхуыздӕр уыдзӕн. Ерды абон не студимӕ рбацыдтӕ ирон хӕдоны. Дӕхи дӕр ирон лӕппу хоныс. Ӕгъдауыл хӕстӕ, уый дӕр се ппӕт дӕр зӕгъынц, нӕ иумӕйаг зонгӕтӕ чи сты, уыдон. Ӕмӕ мӕ бафӕрсын фӕндыди, дӕуӕн ӕгъдау цы у? Ирондзинад дӕуӕн цавӕр ад кӕны? Цӕмӕн ыл афтӕ фидар хӕцыс? Йӕ зӕгъӕм, Под дунеймӕ ка кӕсай, уӕд ирон адӕм сты ӕндӕрхуызон. Мӕнӕ сӕ ӕз нӕ бардзынӕн иу нациимӕ дӕр. Ӕмӕ мӕ тынг фӕнды, цӕмӕй уыцы гъдау нӕ миддунейы кӕцы вӕрди, уый бирӕ сты куыд ахӕссӕм, ӕмӕ Ирыстоны ном кӕдфӕндӕр хъуыстгонд куыд уа, уый мӕ тынг фӕнды. Ӕгъдаудзинад у, у ну, бирӕ цыдӕртӕ йӕм хауы. Уый у Ну, иууылдӕр сӕ нӕ дзурдзынӕн. Ома нӕм нӕ фыдӕлтӕй цы рхӕцдзысты, ӕвӕццӕгӕн уыдоны кой кӕныс, нӕ? Ӕмӕ мӕ бафӕрсын фӕнды, Ер, цы ӕгъдауыл хӕсттӕ, цы ирондзинадыл хӕсттӕ, уый дын, ӕвӕццӕгӕн, дӕ ныййарджытӕ бацамыдтой? Кӕцӕй сӕ рахастай, кӕцӕй сӕ базыдтай? Мӕнмӕ гӕсгӕ алы адӕймаг дӕр Ӕрӕй мӕ бон нӕу зӕгъын мӕ стыр ӕгъдауыл хӕст дӕн, зӕгъгӕ, фӕлӕ уыцы фӕндагыл лӕууын мӕ тынг фӕнды ис мӕм ахӕм тырнындзинад, цӕмӕй кӕдфӕнды дӕр мӕ миддунейы ӕгъдау арф уидӕгтӕ ауадза мӕ алы боныл дон калын. Афтӕ. Ирондзинад рӕсугъдӕй хӕссай, цӕмӕй. О. Ермын куыд ӕнтысы, уый ӕвӕццӕгӕн адӕм хъуамӕ стӕрхон кӕной уымӕн. Сывӕллонӕй та фыдуаг уыдтӕ къулбадӕг. Цымӕдӕр мӕм афтӕ кӕсы, ӕмӕ о. Ӕз сывӕллонӕй ахӕм дзӕбӕх сывӕллон уыдтӕн. Мамӕ мӕ мад дӕр фӕдзуры. Ницӕмӕй, дам, мӕ никуы батыхсын кодтай, зӕгъгӕ. Скъолайы дӕр дзӕбӕх ахуыр кодтон. Ныхас дӕр мӕм-иу ну, никуы рхауди. Космоы уды уроктӕй дӕр никуы алыгъдтӕ? Уроктӕй дӕр раст зӕгъгӕ никуы алыгъдтӕн. Ир афтӕ хъуыды кӕнынмӕ мӕ бон ахӕм цауыр хъуыды кӕнын нӕу, мӕ зӕрдӕ урок кӕй алыгъдтӕн. Ӕнахуыр лӕппу. Аивады кусджытӕ уылӕрнахуыр сты. Ома сывӕллонӕй аивады кусӕг нӕ уыдтӕ. Ӕмӕ Ир дӕ бинонты цы гъдау уыдтай, дӕ мадымӕ дӕ фыдӕй цы рахастай, йодонӕй дӕхицӕн сӕйрагдӕрыл цы бахъуыды кодтай? Йе дӕ мад, дӕ фыды ныхас, кӕнӕ сӕ исты митӕ ӕмӕ миниуджытӕ? Нӕ фыд нӕ ахуыр кодта кӕдфӕндӕр, зӕгъгӕ, нӕлгоймаг хъуамӕ уа хъӕддых йӕ буар дӕр мӕ йӕ миддуне дӕр. Сӕумӕрайсом-иу нӕ ӕхсӕзыл сыстын кодта, ӕрвыста-иу нӕ згъорынмӕ, йӕхӕдӕг дӕр-иу немӕ ацыди. Хӕхты быдырты. Спортмӕ уӕм хиз кодта, не? Спортмӕ нӕ уӕм хиз кодта. Ӕз иу гыццыл уыцы фӕндагӕй фӕкъӕдз кодтон, фӕлӕ мӕ мӕ кӕстӕр ӕфсымӕр бирӕ ӕнтыстдзинӕдтӕ равдыста, хъӕбысӕй хӕцыди. Ахӕм хъӕддых къобор лӕппу. Фидар, нӕ? О. Ӕмӕ уый дӕр удыхъӕдӕй ӕмӕ йӕ миддунейӕ афтӕ фидар у? Йӕ миддунейӕ дӕр фидар у.

Еркӕд ахӕм ӕргом адӕймаг дӕ, уӕд мӕмӕ гӕсгӕ дӕ зӕрдӕмӕ чи нӕ фӕцӕудзӕн кӕнӕ дӕ зӕрдӕ, дӕ зӕрдӕ кӕуыл фӕхудти, ахӕм адӕми, ахӕм адӕмимӕ хӕстӕг нӕ уыдзынӕ. Ӕмӕ мӕ базонын фӕнды, цӕмӕдӕр мӕм цымыдисаг кӕсы, цавӕр адӕймагӕн нӕ ратдзынӕ дӕ къух? Сау миддуне кӕмӕн и, ахӕм адӕймагӕн нӕ ратдзынӕн мӕ къух. Мӕ кӕцӕй базондзынӕ? Йӕ цӕстӕнгасӕй. Йӕ цӕстӕм бакӕсдзӕн мӕ йын уайтагъд йӕ миддуне фендзынӕн. Ома, адӕймагимӕ куы нӕ аныхас кӕнай, ӕрмӕстдӕр ын йӕ цӕстытӕм куы бакӕсай, уӕддӕр ӕй бамбардзынӕ, нӕ? Исты саудзинад дзы раиртасдзӕн уӕддӕр. Кӕд ӕй цыфӕнды хуызӕй дӕр ӕмбӕхса, уӕддӕр ӕй фендзынӕн мӕм афтӕ кӕсын, ӕй зонын. Стӕй цы нӕ ныххатыр кӕндзынӕ, Валерий? Адӕймагӕн. Зӕгъӕм, нервмӕ бинонтӕ искӕй бахъыгдардта, уой нӕ ныххатыр кӕнин. Чъизидзинад, ӕнӕплан митӕ. Ну, бирӕ аздарты ӕвӕццӕн нӕ ныххатыр кӕнин. Мӕнмӕ гӕсгӕ, уый Нӕ дины нӕй, ирмӕ ма афтӕ кӕс, нӕ зонын. Хатыр кӕнын. Хатыр кӕнын. Ис уӕздандзинад, фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ ирон адӕмы хъыгдарын нӕй. Ирон адӕмы кой та скодтай, ӕмӕ-иу Мӕскуы иннӕ бӕстӕты фӕсарӕнты куы уыдтӕ ӕмӕ-иу куы загътай, ӕз ирон дӕн, Уыдтам адӕмы цӕстӕнгас ивтӕ? Уыди ахӕм адӕм, кӕцытӕ зыдтой ирон адӕмы тыххӕй ӕмӕ уыдонӕн, чи зоны, мӕ ивтӕ. Риу куы загътон, зӕгъгӕ, ирон адӕм куы не мбӕрстой, мӕ куы загътон Кавказӕй дӕн, зӕгъгӕ, уӕд афтӕ тарст цӕстӕнгасӕй дӕр-иу мӕм кастысты, афтӕ куыддӕр. алыхуызон. Фӕлӕ йӕ зӕгъгӕ нӕ культурӕимӕ фӕсарӕйнаг адӕмы куы фӕзонгӕ кӕнӕм, науӕд Уӕрӕсейӕ уӕд тынг разы баззайынц нӕ адӕмӕй. Мӕ кӕмфӕндыр куы вӕййын, уым уый ныл искӕм куы вӕййын фӕсарӕнты, уый ныл вӕры стыр хӕс. Уый тыххӕй ма дӕхи куыд равдисай, афтӕ кӕсдзысты канд дӕумӕ нӕ, фӕлӕ дӕ адӕмыхаттмӕ. дӕ адӕмыхаттмӕ. Сӕрыстыр дӕ ирон кӕй домай? О, тынг сӕрыстыр дӕн. Йӕ ма исты куы скӕнин аивады мидӕгмӕ, куы йӕ скадджындӕр кӕнин Ирыстоны номмӕ, ирон лӕджы ном, уӕд мын уӕд сӕрыстырдӕр уаин ноджыдӕр ма. Йӕ ныртӕккӕ Цӕгат Ирыстон куы райсӕм, уӕд егъаудӕр сценӕ нӕ цы схонӕн ис? Мариинаг театры филиал. Ды дӕр ам бар дарыс ныр. Дӕ бон уырдӕбон куыд загътай, афтӕ ног спектакльтӕ, ног фӕлварӕнтӕ, ног дӕнцӕгтӕ ӕвдисын. Цалдӕр уацмысы дӕр ранымадтай, фӕлӕ ма иомӕй уӕлдӕр, иомӕй стырдӕр сценӕты исты спектакль сӕвӕрыны фадат дын куы уаид, Вот кӕцы сценӕмӕ дӕ мондӕгтӕ уайынц? Тынг уарзын Париж ӕмӕ уым фӕнид бакусын. Йӕ зӕгъӕм, уыдис мын ахӕм фадатмӕ Большой театр дӕр кафыдтӕн, Большой театр сценӕйыл. Йӕ зӕгъгӕ, уым, зӕгъгӕ, сывӕрдтон исты уый у ахӕм бӕрӕггӕнӕн, кӕцы нысан кӕны аивады стыр бӕрзӕндтӕм кӕй схызтӕу, ууыл. Уый та ма, ӕвӕццӕгӕн, ууыл дзурӕг у, ӕмӕ дын кӕд бар радтой Йосы сценӕтыл исты сывӕрын, уӕд уый дӕ курдиаты нысан у, дӕ курдиат, ргомгӕнӕг. Ӕнӕмӕнг. Ды дӕхӕдӕг дӕхи курдиатджыныл нымайыс. О, махи нымайын курдиатджын, курдиатджыныл, фӕлӕ йӕ цы курдиаты хицау дӕн, уый бӕлвырд мӕ бон сбӕрӕг кӕнын нӕу. Цыдӕр курдиат мӕм и. Дынджыр у, науӕд гыццыл у. Ома йӕ бӕрц нӕ? О, йӕ бӕрц ын мӕ бон абарын нӕу, фӕлӕ мӕм цыдӕр гыццыл курдиат и. Ӕмӕ курдиатыл кусӕн ис, цӕмӕй стылдӕр кӕна? Ӕнӕмӕнг. Хъӕуы бирӕ кӕсын, бирӕ уынын ӕмӕ дӕ миддуне Дӕ миддуне дӕр хъуамӕ, дӕ миддунейыл дӕр хъуамӕ кусай. Цас хъӕзныгдӕр уа дӕ миддуне, уыйас аиваддӕр уыдзӕни, уӕрӕхдӕр ӕмӕ стылдӕр. Миддунейы кой скодтай ӕмӕ та радон хатт зондджын адӕмы ныхӕсты зӕгъон, ома, адӕймаг ахуыргонд, зондджын, бирӕкӕсӕг ӕмӕ зонындзинӕдтӕм тырнаг куы вӕййы, уӕд йемӕ ныхас кӕнын цымыдисаг вӕййы. Ды та ма уӕлдай цымыдисагдӕр уымӕй дӕ, ӕмӕ Чи зоны, сайынц адӕм, фӕлӕ афтӕ зӕгъынц, ӕмӕ, дам, дӕ амонд агурды. Сайынц? Мӕнмӕ гӕсгӕ алы адӕймаг дӕр агуры йӕ амонд, ӕмӕ чидӕр ӕй ссарджи дӕр нӕ. Йемӕ кӕд амонд агурды, уӕд ӕнӕбафӕрсгӕ нӕй, Суанты Валерийы зӕрдӕмӕ цавӕр чызг фӕцӕудзӕн? Ирон рӕсугъд ныхӕстӕ ракӕнин, фӕлӕ... Рӕсугъд нӕ хъӕуы ргом. Раргом та уын кӕндзынӕн дӕ мӕ миддуне. Уарзын мӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕуид хӕрзконд чызг. иронау кӕцы дзуры. Бӕрзонд хъуамӕ уа? Бӕрзонд хъуамӕ уа. Йӕ бинонтӕй ӕгъдау кӕцы рахаста, ирон ӕгъдау, ахӕм. Аивадыл хӕст хъуамӕ уа ӕви уый сӕйрагдӕр нӕу? Уый уӕлдай нӕу. Сау лагъз, бурхил. Уый дӕр уӕлдай нӕу. Чызджыты лӕмбынӕг нӕм хъусут. Дарддӕр ма. Ме мбӕлттӕм куыд фӕзӕгъынц, дӕуӕн дам цафӕр фӕнды дӕр. Вот цафӕр фӕнды дӕр дам дӕм куы рхауд, дӕр дам дӕ худы уӕлӕмӕ аппар. Цоман афтӕ зӕгъынц. Ай афтӕ мыл. Ӕнӕуый зын цардтӕ? Демӕ цӕрын зын у? Маммӕ гӕсгӕ у. Цӕмӕн? Исты домӕнтӕ дӕм ис хӕдзармӕ куы рбацӕуай, уӕд дзы хъуамӕ исты ӕнахуырдзинад хъуамӕ уа. Ӕдзухдӕр аивадыл фӕхъуыды кӕныс ӕмӕ дӕм дӕ фарсмӕ чи ис, уымӕ дӕ цӕст нал фӕдарыс. Цӕмӕн у демӕ зын? Ну, як куы зӕгъон, ис мӕм ӕгъдаумӕ бирӕ домӕнтӕ. Ӕма мариу нӕ хойунмӕ трибунатӕй нӕ фӕхъхъӕр кӕнун хъуамӕ, зӕгъгӕ, мӕ афтӕ уа, зӕгъгӕ. Фал мӕм ахӕм куы рхауид, уӕд амондджын уаин, ӕцӕгӕн, ӕма. Ӕмӕ дын мӕ цӕст уарзы, цӕмӕй афтӕ рауайа уый тыххӕй. Уый размӕ гыццыл раздӕр сывӕллӕтты кой скодтам, ӕмӕ дӕ фӕндид стыр бинонтӕ, йӕ риу нӕ хистӕртӕн куыд уыд, афтӕ Ӕви куыд рауайа, уый дӕр хорз. Сывӕллӕтты хъуамӕ уа уыйбӕрц ӕмӕ се ппӕтӕн дӕр дӕ бон фӕндӕгтӕ байгом кӕнын куыд уа, ахӕм ахӕм уавӕртӕ хъуамӕ уа се ппӕтӕн дӕр. Фӕндид мӕ нӕуи стыр бинонтӕ. Иу цал дӕ фӕндид цот? Иу фондз дзӕбӕх уайд. Сагай. О. Кӕдмӕ дзы иу аивадыл дӕр слӕууид мӕ кӕмдӕр сусӕгӕй йыл цин кӕнин уӕддӕр. Та уӕддӕр дӕ зӕрдӕ аивадмӕ хсайын, кӕд исчи дӕ фӕдыл ацӕуид, зӕгъы. Фӕлӕ никӕмӕн дзурдзынӕн, зӕгъгӕ, мӕнӕ аивадыл слӕу, зӕгъгӕ. Ӕмӕ кӕсыс, ӕрдӕбон гыццыл раздӕр афтӕ загътай, ома, ницы хъуаг дӕ, дӕ бон дӕ сывӕллӕттӕн цард фенын кӕнын у, дӕ бон сӕ ныххуыс кӕнын у, дӕ дарддӕр дӕр дӕ курдиатыл ӕмӕ дӕ цы куыстыл хӕст дӕ, ууыл ноджы хуыздӕр ӕмӕ ӕнтыстджынӕй кусдзынӕ ӕмӕ дӕ къух ӕвӕццӕгӕн фылдӕр ифтдзӕн. Йе рмӕ цард афтӕ ӕвӕрд у мӕ бонӕй-бон хуыздӕр кӕнын. Аивад дӕр ӕхцайы фӕрӕзтӕм гӕсгӕ дӕр цардномы гӕсгӕ тынг уарзы. Ома, дӕ цот фылдӕр куы уаиккой, цын дӕ бон уаид ӕххуыс кӕнын дӕр? Адӕймагӕн бирӕ цот куы вӕййы, уӕд ын дӕр гӕнӕн дӕр нӕ вӕййы фылдӕр куса. Фылдӕр кусы, ба? Валери афтӕ зӕгъыс, ӕмӕ Ирыстон тынг бирӕ уарзыс. Ирыстоны та алы адӕймагӕн дӕр ис уарзон бынӕттӕ. Фыццаджыдӕр дӕуӕн сӕйрагдӕр горӕттӕ сты Алагир ӕмӕ Дзӕуджыхъӕу. Фӕлӕ ма уымӕй дарддӕр цы уарзыс Ирыстоны? Мӕнмӕ гӕсгӕ ногӕй ницы зӕгъдзынӕн уарзын Ирыстонӕн йӕ хӕхтӕ, Терк, проспекттӕ атезгъо кӕнын уарзын

цӕмӕй хъуамӕ дӕ уарзон куыст кӕныс фӕлладуадзын хсӕв бафынӕй кӕмӕ дӕ фӕлладуадзын йӕ афтӕмӕй дӕ дӕ куыстӕджджытӕ фехъусдзысты мӕ зӕгъдзысты ацы лӕппуйы отпуск дӕр нӕ хъӕуы мӕнӕн алы бон дӕр отпусчы хуызӕн у мӕнӕн ахӕм условитӕ скодтой куысты мидӕг ӕмӕ кӕдфӕнды дӕр куыстмӕ рбацӕуын мӕнӕ куыд мӕ хӕдзармӕ афтӕ мӕ мын фӕлмӕн цӕсты фӕлмӕн цӕстӕй мӕм ракӕсынц иууылдӕр куысты мидӕг мӕм тынг лӕмбынӕг хъусынц фӕкӕсынц мӕм Мӕ раст зӕгъгӕйӕ, мӕ бон афтӕ зӕгъын нӕу, ӕмӕ мӕ зӕрдӕмӕ куыстӕй тынг бафӕллайын. Иу афон ахӕм цау уыди, мӕ Литвамӕ атахтӕн ӕмӕ границӕйыл мӕ сылгоймаг паспортный контроль уым баурӕдта. Мӕ мӕм афтӕ кӕсы, мӕ се взаг сын иу гыццыл ӕмбарын уызе. Ӕмӕ мӕ мӕм моим иннӕ сылгоймаг, иннӕ сылгоймагӕн базыди мӕ мӕ фӕрсы, цӕмӕ дӕм ӕй дарыс? Мӕ дам ӕй нӕ базыдтай, ай дам ортӕ спектаклы хъазы, ортӕ дам аэропортӕй куы рахизай, уӕд дам йӕ дынджыр банер ортӕ ом ис, зӕгъгӕ. Мӕ цӕстдӕр цыма не мбарын, мӕхи афтӕ скодтон. Нӕ, нӕ уе зыдтой Уӕрӕсейы дӕ, но мӕ кӕдӕм цӕуын, уый. Мӕм мӕн афтӕ зӕгъы, цӕмӕн ам ӕртахтӕ ардӕм? Мы зӕн театры кусын цавӕрдӕм, мы зӕн ахӕмӕй ахӕм. Мӕ дам цавӕр рольтӕ хъазыс, мы зӕн отеллы хъазын. Мӕ дам, мӕ паспортимӕ кӕсынмӕ дын афтӕ, мӕ дам, дӕ виза, дам, кусыны виза куы нӕ у. туристический дам дын у. Мажон, мадам дын кусыны бар нӕй, ома нӕ республикӕйы. Мажон аивад куыст куы нӕу, Ма уый дӕр ми дунейы бӕх бахудтимӕ мын афтӕ зӕгъы. Ныр дам мын барс мӕ бон дам дӕ у не рбауадзын Литва ӕмӕ

Иннӕ хатт куы ртахтӕн, уӕд та сылгоймаг очередь баурӕдтам ӕмӕ мӕм фӕдзырдта. Мӕ паспорт райста, штампын дзы сӕвӕрдта ӕмӕ, дам, ӕз, дам, комы цъминайы уыдтам, дӕ кӕдфӕндӕр нӕ очередӕй уадздзынӕн, мӕ, дам, дӕ спектакль уыдтӕн, зӕгъгӕ, мӕм уыди тынг ӕхсызгон. Ой, тынг ӕхсызгон. Стӕй дын стыр аргъ скодтой, ӕмӕ дӕ Литвайы, стӕй, спектакль чи федта, иннӕ паддзахадты уыдон дӕр загътой, кафаг Отелло. Уый та, ӕвӕццӕгӕн, артисттӕн зынаргъ у ахӕм ном. Куы йӕ фехъуыстай, уӕд цӕуыл ахъуыды кодтай? Ну, раст кӕрон мын уыди тынг ӕхсызгон. Мӕ йӕ зӕгъгӕ, стыр ныхӕстӕ ма фӕкӕнынц, мӕ мӕмӕ гӕсгӕ ахӕм кад аргъ нӕма дӕн. Фӕлӕ тырнын уымӕ, цӕмӕй мӕ ном скадджын уа, мӕ Раст куы зӕгъон, уӕд мӕ историйы дӕр фӕндид баззайын, мӕнӕ куыд Отелло чи ахъазыд, ахӕм артист. Уый дӕр у, фӕлӕ нӕ уый аивады, куыд аивады кусӕг, афтӕ дӕр мӕ фӕндид. Ӕмӕ иурӕнхъӕлдӕг куы вӕрой, дӕ размӕ чи хъазыди отеллӕй, уый фӕнды адӕймагӕн дӕр ӕхсызгон у. Йе аивады та де стырдӕр бӕллиц цавӕр у? Афтӕ зӕгъыс фӕндидмӕ, цӕмӕй историимӕ ном баззайа? Мӕнмӕ гӕсгӕ уый у ӕмӕ баллисттӕй иу, нӕуимӕ мӕ фӕнди, цӕмӕй Ирыстоны суа культурӕйы центр. канд Кавказ нӕ, фӕлӕ дунейы науӕд Уӕрӕсе ис Мӕскуы, Петербух. Мӕ ма мӕ фӕнды, цӕмӕй йӕ дома Ирыстон дӕр иу рӕнхъ куыд слӕууа. Дӕхӕдӕг дӕхицӕн хуыздӕр миниуджытыл цы нымайыс? Ӕмӕ ӕппӕрццӕг. Дӕхимӕ цавӕр ӕвзӕр миниуджытӕ ис? Дӕн зивӕггӕнӕг. Ӕнхъӕл нӕ уыдтӕн. Уарзын фӕф нӕ кӕнын. Ӕмӕ йӕ зӕгъгӕ, авд сахатӕй къаддӕр куы бафынӕй кӕнын, уӕд мӕхи тынг ӕвзӕр фӕхатын. Ӕмӕ уый фӕдыл куыстдӕр фӕзӕгъын мӕн хъӕуы Дзӕбӕх аф не кӕнӕм. Ӕмӕ дӕ бӕлвырд боны фӕтк скодтай, нӕ? Ис мын ахӕм фадатмӕ пайда дзы кӕнын. Уый дӕ хорз миниуӕг ӕви ӕппӕрцӕг? Уый не взӕр миниуӕг. Чи зоны ма аивады фылдӕр цыдӕртӕ скӕнин, йӕ зӕгъгӕ, афтӕ зивӕг куы нӕ кӕнин. Мӕ фарсмӕ кӕдфӕндӕр мӕ хъӕуы ахӕм адӕймаг, чи мӕ тила мӕ мӕ размӕ чи схойа, ахӕм. Хорз миниуджытӕй Ме рафтахъхъ кодтам, мӕм гӕсгӕ мӕм нӕй. Хорз миниуджытӕ дӕм нӕй? Не, ис ӕцӕгӕн. Уӕздандзинадыл дзурӕг. Ну, махӕй хорз миниуджытӕ муци. Кӕйдӕр загъдау, хистӕрты загъдау, дӕ хорз миниуджытӕ ӕмӕ дын дӕ хорзы кой иннӕтӕ кӕнӕнт, нӕ? Кӕд сӕ дӕхӕдӕг нӕ зоныс, уӕд. Хорзед, йӕ уд Суанты Валериимӕ чи базонгӕ, уый уын йӕ хорз миниуджыты кой йӕхӕдӕг ракӕнӕд. Ды дӕхицӕн фӕзминагыл кӕй нымайыс, Валеры? Аивады дӕр, стӕй царды дӕр. царды. Ир афтӕ нӕмттӕ нӕ дзурдзынӕн, фӕлӕ мӕ республикӕйӕн мӕ адӕмӕн пайда чи хӕссы, цыфӕнды цӕджындзыдӕр, уый мӕнӕн кӕддӕриддӕр фӕзминаг у. Йӕ йӕ миддуне ӕгъдау чи хӕссы, адӕмы рӕнхъы номджын чи у, адӕм хорз бӕрӕггӕнӕн кӕмӕн сӕвӕрдтой, ахӕм адӕм, уыдон иууылдӕр сты мӕнӕн фӕзминаг. Куыд дӕм кӕсы, ды сӕм иу уысм хӕстӕг лӕууыс? Мӕнмӕ гӕсгӕ лӕууын, фӕлӕ

Фӕнды мӕ, цӕмӕй нӕм хӕст ма уа, адӕм кӕрӕдзийы куыд уарзой, уый мӕ тынг фӕнды. Кӕрӕдзиуыл куыд хӕцой мӕ Ирыстоны ном, мӕ ирон лӕджы ном, ирон сылгоймаджы ном уӕлахиз куыд кӕной се гъдауы фӕрцы. Бӕрзондӕй куыд хӕссой. Бӕрзондӕй куыд хӕссой мӕ Кӕй фӕнды уый. Уый Ирыстонӕн, фӕлӕ а зӕххыл ма цӕры иу адӕймаг, Суанты Валерий. Уымӕн та дӕ цӕст цы уарзы?

Цӕрыны фадат, цӕмӕй къӕвда бондыл донолей ма кӕла, хъарм хуыссын бинонты, сӕйрагдӕр бинонты. Ӕхцайы фӕрӕзты афтӕ стыр наутӕ мӕ нӕ хъӕуы, фӕлӕ ахӕм уӕздан хӕтулгӕ Ну, аивад кӕныны фадат. Ома, зын дард нӕ дӕны? Мӕнмӕ гӕсгӕ нӕ. Ӕнцондарӕн. О. Цау цы радта, уый. Йемӕ дын, Валерӕ, мӕ цӕст уарзы, цӕмӕй цы загътай, уыдон дыл рӕсугъдӕй сӕххӕст уой. Фыццаджыдӕр загътай, мӕ бинонтӕ дзӕбӕх куыд уой, ӕмӕ уый та, ӕвӕццӕгӕн, алы адӕймагӕн дӕр хзыгон уыдзӕн фехъусын, уымӕн ӕмӕ нӕ фидар цӕджындз у нӕ бинонты. нӕ фарсмӕ чи ис, уыдон. Уыдон зын сахат дӕр, цины хъуыддаджы дӕр ӕдзухдӕр уыдзысты нӕ фарсмӕ. Мӕ цӕст дын уарзы, цӕмӕй цы бӕллицтӕ дӕм ис, уыдон дӕ къухы бафтай. Ис ма иу ӕхсызгондзинад, мах нӕ уазджытӕн нӕ программӕйы кӕронбӕттӕн кӕнӕм гыццыл лӕвӕрттӕ. Гыццыл, фӕлӕ зӕрдиаг. Дӕгъӕлтӕ. Кӕд сусӕгдзинӕдтыл ӕмӕ ӕргомдзинадыл дзурӕм, уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ уыцы хъуыддаджы дӕгъӕл уӕлдай цымыдисаг дзаума у, уымӕн ӕмӕ дзы раздӕгъӕл равзаргӕйы ис цыфӕнды дуар байгом кӕнӕн дӕр. Нӕ йӕ зонын, абон исты басусӕг кодтай ӕви нӕ, фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ, цы дзырдтай, уыдон ӕргом ныхӕстӕ уыдысты. Дӕ цӕстӕм кӕсгӕйӕ мӕ уырныдта, кӕй мӕ нӕ сайыс, уый. Ӕмӕ дын мӕ цӕст уарзы, йӕхӕм ӕргом, ӕнӕхин ӕмӕ адӕмуарзон адӕймаг дарддӕр куыд уай. Дӕ фӕндтӕ дӕ къухы куыд бафттой ӕмӕ кӕд мӕ бинонты кой скодтай, уӕд дын фидар бинонтӕ куыд уой. Бузныг, стыр бузныг. Зӕрдиагӕй дын лӕвар кӕнӕм Ацы дӕгъӕл ӕхсызгон нӕй. Дӕхицӕн уадз, ӕмӕ ма дын схъӕр кӕндзынӕн иу хъуыддаг. Мах не сфӕлдыстадон къорд ацы дӕгъӕлы бауагътам ӕгӕрон тых. Ӕмӕ йӕхимӕ чи дара, уымӕн йӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц рог, ӕнцон, ӕнӕфыдбылыз. Стыр бузныг, тынг мӕ фӕнды мӕ аивады фӕрцы ацы дӕгъӕлӕй бирӕ зӕрдӕтӕ байгом кӕнын. Ис ма дзы иу миниуӕг, цыфӕнды фӕндӕгтӕ дӕр гом кӕны. Кӕд ӕмӕ дӕм исты ӕрхӕндӕг кӕнӕ ӕнкъарддзинад фӕхӕццӕ уа, уӕд-иу ӕй ӕхкӕ, цалмӕн дын нӕ цӕуа, уӕдмӕ мӕ уадзмӕ мачи базона, цӕмӕй кӕддӕриддӕр уай абоны хуызӕн мидбылты худӕг, цӕхӕрцӕст ӕмӕ ӕргом адӕймаг. Стыр бузныг, тынг ӕхсызгон уынӕм. Бузныг, Валера. Нӕ аивадуарзджытӕн та ма йӕ иу хатт зӕгъдзынӕн, абон нын уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг Суанты Валерий.